ماشاء اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ لو ویور اے ہے ساری ماشاء اللہ پیارے جی گلی دا منظر خوبصورت جا منظر گلی دا تے ایڈو ہستیاں مولوی مجید ملنگ کلندری صاحب شاباس بیٹا بہت بڑھیا اے کلندر دے نعرے لے تھوڑا پیچھے تھی گلا پیچھے تھی گئے اے چیک کر لو تے ویور کو سلام ہی کر چھوڑ اے سلام ہی تھی گئے ویور دا کو تے کلندریاں دا نعرہ نعرہ سنا لو اے لو ویور جڑے کلندریاں نہ منن والے ان دے نعرے دا جواب دے سن کیونکہ اساں بھی ماشاءاللہ کلندری ہیں ساڈا مجاہد ملنگ صاحب بھی کلندری ہیں تے ماشاءاللہ گلی دا ویدر اس طرح دا کوئی گلی اچ کوئی بندہ نہ بندے دی ذات ہے تے کلہ ساڈا مجاہد ملنگ صاحب ہیں ہاں جی سائیں ہن کدھے چلنا ہے دکان دے چلو یہ ٹائم تھی گیا ڈھیر آدھے ہیں تے چل دیں دکان دے جلدی جلدی اگا مل دیں باہر چل کے ہیں اوز بلا کر کے لکھا لو بھی ورے اوز بلا تھی گئی ماشاءاللہ چل دیں باہر چٹکی بجا کے تے تو کو مل دیں باہر

تے ایں گل پتہ نی تہاکوں میڈا چہرہ کلیئر آندا پیا کہ نی آندا پیا چلو ماشاء اللہ ساڈے نال رہسو۔ محبتاں ونڈیسو خوبصورت جیاں پیاریاں پیاریاں اے جہاز ویندا پیا وے ڈیندے پے وے نا۔ رشکلا ویندا پیا تے باں باں لئی ویندے ول میں چپ ہی کر گیا میں آکھیا اچھی گل اے ساڈا بہتر اے چپ کرنا تے امید کریو جو تہاکوں اج دا ولاگ ساڈا پسند آسی تے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا سبسکرائب کرنا بھلنا نی جلدی جلدی مارو سبسکرائب۔
میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں۔ مزیدار لیول دا ویلیج لائف دی خوبصورتی تہاکوں ڈکھے سراندے میں پاک ویلیج لائف دے خوبصورت جے نظارے ڈکھے سراندے اج دا کمال دا ویدر کچھ اس طرح دے سارے کول ڈیدے پے ہوے نا بڑا پیارا خوبصورت جے لیول دار تھے اگڑ اساں بن دے تلے کھڑے ہیں تھے جال دا درخت ہے خوبصورت جے ٹھڈی چھاں لا تے دعا کرو پھپھوڑ دی موسم آ گئی درخت پھپھڑ دے پن دوبارہ تے میں آدھا ایڈو سارے کلندر دے علم ہی لاگے نے ڈیدے پے ہوے نا ویور سارے کیابن دے اتے وی علم لگ گئن۔ اے قلندر دا میلہ اتھاؤں عرس نکلسی۔ اے قلندری استان ہے اتھے گئن۔ اتھوں عرس نکلسی میلہ نکلسی تہاکوں توں ضرور ڈیکھیسوں انجوائے کرویسوں تہاکوں خوبصورت جیاں انجوائے کرویسوں تہاکوں تے تہاکوں پسند آسی سارا ولاگ سلیم کھوکھے آلا تے باسی میں نال ساڑے راسوں محبت منڈے سوں ساڑے نال یوٹیوب چینل تے پیارے پیارے کمنٹ کیتے گئے ساکوں ڈسے گئے ساڑی ویڈیو ٹھیک ہے کہ کوئی نہ آج دا بڑا دلچسپ کریسوں ولاگ اور مزیدار تھیسی ولاگ تساں نال راسوں ساکوں باہر علاقے دی خوبصورتی ڈکھیندے پیارے پیارے علاقے دیاں پیارے پیارے جئیاں دے ماحول ڈکھیسوں کیا ہن دے کیا نئیں نال جڑے رہسو محبتاں کریسو جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل دے نویں نویں پرانے پرانے سارے کو ساڈا محبتاں بھرا سلوٹ تھی گیا دیس پردیس والے کو سلام تھی گیا ساڈا جتھاں وی سارے دیس پردیسی سجن بیلی پاکستانی راندے پن انہاں دی خیر ہووے تے سجناں دی وی تندرستی ہووے تے مزید تاکوں پیارا جئے ولاگ ایویں ڈکھیسوں راندے تے تساں ساڈے نال جڑے رہسو۔

سارے یعنی کہ مین ساری مین سرائیکی کلچر دا جڑا بالکل سارا سرائیکی لفظاں دا شہین ڈھول اج ماشاءاللہ ڈھول لایا دے تو ڈھول دا میوزک سن وینے تساں ساڈے نال رہسو جڑے رہسو اور ڈھول دا میوزک سن ویسو تو چاسا سی ڈھول دا میوزک سن دے ہوے تے ڈھول والا بیلی آیا دے گوادے لالا ڈھول بجا سارے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں انہاں کو گڈ نیوز خوشی دے کہ میں ڈھول بجیندا ودا اج تہاڈے سارے سارے جتنے بھی دوست احباب سارے یوٹیوب چینل دے جتنے بھی سارے فیملی ممبر ہیں سارے دوست ہیں احباب ہیں سجن ہیں بیلی ہیں